Ble i ddechrau? Torri gwallt a combat boots? yeah, right. I guess i fi, y dechrau oedd y dydd pan ddaeth yr Hogwarts letter. Llythyr wrth y Welsh Gender Services yn cydnabod fy hunaniaeth. Dweud bod fi'n special. Dweud y gwir, o'n i ddim moyn bod yn special ddo. O'n i jyst moyn bod yn normal. Be bynnag yw normal. Ti'n gweld, ar ôl pum mlynedd o apwyntiadau ddi-bai, di-bwrpas a miliwn o gwestiynau intrwsif wrth ddoctorion a seicolegwyr, aros am rywun i gadarnhau fy nheimladau i? Oedd y llythyr yna fel rhyw ddatganiad, neu caniatâd i anadlu, i allu fyw? Mae'n swnio mor ddramatig, ond heb y llythyr yna, O'n i methu dechrau bywyd fi. Wedyn daeth yr hormones, y second puberty gyda'r spots a chwys a llwgu trwy'r amser a teimlo'n grac am ddim reswm. Always pissed off. All pobl maddau â moody angst pan ti'n 15 ond ddim pan ti'n 21. Fi'n colli bod yn 15 weithiau. Bach yn bitter bo fi di colli mas. Jyst i fod yn bachgen ifanc. Fi'n cofio y mabolgampau ysgol ar ôl ddes i mas ym mlwyddyn deg. Penderfynes i wisgo binder am y tro cyntaf. Rhyw fest sy'n gwasgu'r. O'n i mor gyffroes achos oedd yr ysgol 'di caniatáu i fi redeg y 100 metr gyda'r bois. Oh man, o'n i'n benderfynol o'n i'n mynd i curo nhw gyd. Byth 'di redeg unrhyw beth fel 'na o'r blaen ond am ryw reswm ges i'r syniad yn fy mhen fydd yr hunan-dderbyniad newydd yma yn rhoi rhyw superpowers i fi. It did not. O'n ni'n agos ddo. Bloody David Lloyd yn rhedeg fel Usain Bolt gyda'i unnatural cyflymdra. Falle oedd e ar testosterone. Son am drug test o plant, just saying. O'n i'n sefyll ar y llinell. Methu help ond gwenu am fod i'n rhan o'r categori bechgyn blwyddyn deg. Gwisgo trainers newydd du nes i mynnu fod mam yn prynu achos oedd y rai coch yn rhy girly. Rhyfedd y rhyw ni'n cysylltu â lliwiau. Ond ar y chwiban nes i redeg. Redeg fel pe bawn i'n rhedeg i ffwrdd o ryw bwystfil. Y bwystfil o canfyddiadau a ystrydebau. Rhedeg mor gyflym oedd fy mhen methu cadw lan. Teimlo dysgyrchiant yn llusgo fi i'r llawr, nes i practically ymosod ar y llinell orffen wrth i mi blymio drosto fe. Edryches i lan i weld Des i'n ola. Ond nid dyna rhan gwaethaf y stori. Achos oedd y binder mor dynn, a o'n i ffili wir anadlu, oedd e'n anodd i cael aer mewn i nghorff. Sefais lan yn araf, pwys yn erbyn bwrdd yr athrawon oedd yn amseru a cadw'r sgôl. Fi'n cofio Mister Llew yn holi, Ti'n iawn? Ac ar y gair, daeth yr Haribo's a'r Lucozade nôl lan a rhuddio'r bwrdd i gyd. Rhyw Afon Amryl yw o! Artificial angst reit fanna ar ben clipboard perffaith Mister Prys Jenkins. Fi'n cofio ei chwiban yn arnofio ar ben rhyw Haribo life belt. Mortifying. Oedd e mor dramatig. Daeth Madam Griffith draw gyda'i first aid bag, dim ond newydd neud y cwrs oddi a dwi'n siŵr oedd hwn ddim yn rhan o fe. Sut i ddelio â fel bachgen sydd ddim yn fachgen, yn trio edrych fel bachgen, wedi stwffio'i hun mewn i beth oedd hi'n gweld fel rhyw fest rad o Matalan o tua tri seis rhy fach. Yn y diwedd, oedd hi wedi torri'r binder gyda'i siswrn. Helpful i anadlu, ond fi dal yn pissed off am hwnna i ddweud y gwir. I mean, I know I was dying, ond mae'r pethau ma'n ddrud. Oedd e'n costi 80 punt. Os nad oedd bod y bachgen traws cyntaf yr ysgol yn ddigon, bydden nhw'n cofio fi nawr. Ond er y catastrophe yna, oedd e'n diwrnod clas. Mae dal gen i'r tystysgrif cymryd rhan, y ffurflen swyddogol cyntaf gyda enw newydd fi arno fe. Fi dal yn cael butterflies pan mae pobl yn defnyddio enw fi. Falle oherwydd faint o ben tost oedd e i cael pobl ddefnyddio fe yn eu lle cyntaf. Doedd e ddim yn hawdd, o'r cofrestr ysgol i'r ddogfen am meddygol, heb sôn am Dad. Is it Xavi neu Mom not calling you that? Diolch, Dad. Oedd Anti Anna wastad yn gwd da stwff fel hwn. Wastad yn awyddus i ddangos bod hi'n deall ac yn cefnogol. Ac oedd hi yn deall fi. Ers o'n i'n fach oddi arfer prynu Man League t-shirt llac am anrheg Nadolig, a teganau hwyl yn lle boring colur a be bynnag arall mae merched yn chwarae 'da. Fi'n cofio pan ffeindiodd hi mas bod fi'n traws, oedd hi mor matter of fact am y peth. Very understanding. Fel anrheg penblwydd y flwyddyn yna, prynodd hi siw i fi, rhyw ddyfais i sefyll lan yn y tŷ bach. Class o anrheg, ond bysa well gen i ddim fod wedi agor e o flan tri cenhedlaeth o teulu. Oedd e mor ffyni gweld gwynebau pawb pan agores i fe. Dad yn edrych arno fe mor confused. Be uffern yw hwnna? Mam-gu yn mortified 'fyd. Yym yy rhywbeth i mesur ingredients pan ti'n neud bara brith mam-gu. Chware teg mam. Quick thinking. Oedd e bach yn awkward yn y blynyddoedd cynta'. Mae stafell llawn tawelwch a teulu yn ansicr o pa enw i ddefnyddio ddim yn vibe o gwbl. Pen-blwydd hapus i Pen-blwydd hapus i ti. Nes i chwythu mas y cnwyllai cyn iddyn nhw allu orffen yr hip hip hwrês. Dymuno am bywyd llai gymhleth. O'n i'n casáu bod mor wahanol. Sneb moyn sefyll mas yn ei arddegau.